Selama lemai begulai enggau aku ini manang kuman jegit, endun jelegit lijit mit anyam pisit turun dua. Ngerejang sumpit lasek pala temaga laja.

Lemai tau ini mai ke bala uchauk sebenggah jerita ti dipedua bala uchauk ba messenger menyadi kitai ayu tauka admin page Iban tauka ba whatsapp ini empu.

Pia mega sepia ti enda engkeman sebedau iya dikerenut ini pansut keruai kitai kita ucau. Leka jaku Iban ti dikena Ayul nyeruri genap bengkah turai bala ucau ti dipedua ba ruai kitai tu mega jaku Iban adap ke menua ulu ucau. Minta ampun Enti bisi leka jaku ti enda kala didinga kita. Pengingat sebengkah tu dibacha ini aja ucau au beketu ku munyi jerita ya. Nama berita min? Aku deka bekunsi siti pengingat ti kala nyadi ba aku bulan lima gawai taun nyan suba. Aku tu sekula ba sebengkah kolej ba Malaya din. Semester iya ke penudi meh nya min. Dipandak ke jerita, datai aku ba Iput Kuching. Dia aku lalu ngelawa sebengkah hotel ti udah dibayar aku nengah sebengkah apps tiga hari sebedau pulai ke Sarawak. Uti iya nya ba Kuching ditau min nama uti iya nya tau dilalai ke deh min enda ibuh dipadah au cukup deh aja min nemu. Laban ti laun bilun ari Malaya nyau dini ari aku tama uti iya nya min kira jam dua setengah dini hari. Datai aku ba kaunter hotel, bisa siko indu pengereja pengawa tu cum seraya ke minta aku nyuak ke tingki. Pendiau indu nya berisik mimit aja manah di peda. Buak ya, ngeluik tanan bau mimit meh. Enda panjai nau. Ba tek nama ya betulis ano. Tembu anang register aku tama uti ya. Ya pen lalu minta aku nyuak ke deposit uti seratus. Anang guai au aku nulung dek mai biak. Pia ku ana nya seraya ke bejalai pansut ari kaunter uti lalu ngelawa aku. Mentas nal ga resepsionis tu, ko ati aku din min. Aku ngema beg siti lagi semit dua iti sepiak-sepiak. Ano mai siti beg ema iya ba belakang lalu siti kantung bahai endu aku engkah pingai mangkuk. Aku ba Buding. Sayau aku meda min enti ditinggal ke aku. Kami duai pen tama lip. Ana laban ti megai kad bilik aku ya lalu scan kad bilik ba scanner lip lalu kami duai pen nike ngagai ringgat empat belas util. Sunyi nal ga ba ringkat empat belas nya min laban ti udah laun nal nyau ka jam tiga dini hari. Udah Anna nyua ke kad bilik, aku pen lalu tama bilik util min. Anna agi degi-degi ba mua pintu aja. Bai aku tama ngai ga iya enda tau tama bilik customer. Ko tudah tuai enti ukai bala. cleaner. Terima kasih ano ku aku min sebedau ano mupuk tama lip baru. Bilik aku ga ba senentang pintu lip entara lima kaki aja. Nadai ulih ngadu ke keresa min agi temera meh keresa ku dia. Aku lalu ngalek kediri ti nuak. Laun aku dani nyau ka. Semak jam sepuluh ah. Berumban aku angkat min laban ngerumban tiket bas nangi kena ampit bas malam. Enda manik aku pagi nya min, semina berus ngelik aja tembu begarik semua. Nurun aku ngelawa kaunter deka nyuwa ke kad bilik. Enda mukai-mukai, indu tumbui siku madahka aku deposit aku bedau disewa. Nai, udah aku nyuaka deposit malam tadi. Pia ko aku umin, nyaut indu tumbui nya tadi. Ba sapa deh nyua, pia ku iya ga nanya aku baru. Ba ano ko aku umin. Peda aku, ngeriut kening iya. Aku tu meh ano, puku tujuh tadi aku tama kaunter. Udah merinda pulai. Pia ku iya min. Peda aku ti nama iya amat ano ku dia min. Ba ano siko malam tadi jam dua setengah dini hari aku check in. Pia ku aku ga ngelaban indu tumbui benama ano nya tadi. Iya ga amat udah disuak aku deposit seratus dini hari tadi. Au. Duduk dulu deh. Pia ku Ana Tumbui nya min. Aku nadai mih jaku nitih aja. Kira lima minit meh udah nya kangau ke baru ga aku ngasuh aku meda CCTV nemu deh min. Kerebak ke aku pintu penama util nya lalu tama ngagai lip. Aku dipeda ba CCTV udah nya nurun baru ngambi keresa bukai ti agi ba lobi util ba baruh. Nemu Damien, ringkat empat belas nadai karan. Pintu bilik util sigi enda ditambit magang ba ringkat empat belas laban ngena karan magang. Nadai orang ba ringkat empat belas laban ti agi diadu ku orang under maintenance. Duit seratus agih ke deposit ku jaku agi dalam kuchik tanjut jin aku min. Enda gaya lenyau. Enda lama udah meda CCTV nya, utai peda aku pen nyau petang, luput meh aku ba kaunter util. Kati tau ku aku min, sapa ga indu benama Ana dipeda aku demalam. Nadai gia ngachau aku min, Ana ba dunya nyata tu mbuih. Tang Ana ngambat penatai aku maya check in dini hari nya Endang iya indu tulin. Nyau tabin aku ko dek min. Ano tumbui mantu aku meli tiket bas jam semilan setengah malam ari kuching ngagai sibu. Laban ano ti mantu aku nganjung keresa ngagai bilik nadai nyelai di peda endang iya mensia di peda aku min. Udah aku bisi nyamai mimit Empat iko kami sebuat ngelawa bilik util aku ba ringkat empat belas. Kami dua yano tumboi enggau dua iko sekuriti. Amat petang tegayam ku Damien. Semina api emejinsi aja bisi idup. Nama ku Dani pagi tadi nadai utai nyelai ga bisi karan magang. Pia ka aku bejako. Bepegai jari kami duai ano tomboi. Beruman ano ngusak jari aku ngambai aku badu bejako. Enda nemu bekeni ka nusi min. Nyau baka dalam jerita TV. Asai ku bemimpi, asai ku ukai. Enti nadai CCTV, kira bejako ngapa meh aku. Tang laban bisi CCTV. Bekeni meh aku diau dalam bilik util petang nadai karan. Tang ba mata aku ti nya udah tekalih ngagai dunya bukai. Nadai apa nama ga min. Nadai utai nyelai ga ba bilik util aku, karan, ikun, ai, angat bisi magang. Seminggu aku tabin min. Nadai enggau orang rami gawai, terubah iya meh. Ba pengidup aku napi utai nyelai baka nya. Enda nyangka sekali aku. Tang tudah Anna enda nundi enda nguti enda menyati aku. Anna nya mantu aku ngangkut geresa pungka tudah. Tang nya tadi meh min. Dunya kitai tu enda sebaka enggau dunya sida iya. Nya aja min lalai ke nama aku. Au. Nya min aka pengingat tudah tuai ti nyua ba util Kuching ucha. Au. Nya aja ari ini. Enti leka jaku ini bisi ngasuh ati bala uchu enseriban begelema nanjung tajam. Ini minta ampun ari punyung pala nyentuk ke kukut kaki.